Ukiminya kualia dadi nyombuso. Kaachiel ka lwenji paro radho ok liwla bata nyambudo. Bas.
Hey. Mit bela tari. Hey. Wapim ni gimoro achiel. Baba waselal. Wadwa ni mondo wami wanyis waselal matin lakini koro wadwa ni mondo wanyis onagi gimoro adi. Achiel. Ni samoro amora ma sana sana sama yiero dhi mbele.

Eh. Kech, kizungu pok aneno kama nyikuta moro ondik ni, ah, ah, ah, ah.
Koro wada nyiso nagi ni nitie mbunge mawuok nitie kabondo gi kasipul. Koro whichever. Mbunge ni awuok Kano wuok kabondo is okay. Kowuok Kowuok kasipul is okay. wan gima ng'eyo no yugis ya no yugis to duong' bende duong' Bunge be en mbunge. mbunge be en mbunge
gima ne mbunge ni owacho ing'e ni nitie ng'at manyalo winjo kisungu to ok onyal ndiko Eh, mano adier.
to nitie ng'ama nyalo wacho Ndike. kisungu nyalo wacho kisungu to ok onyal ndi Ndiko. ndiko Eh, ka nitie jandiko Eh. Onyalo ndiko to ok owachi. ok onyal wacho Eh, Gari moko nitie double decker. Jawinjo. Ah, double decker. Eh?
nitie ng'ama nyalo winjo To to owachi. ndiko to wache Eh, Eh, yani double decker. bas wan wan wa- kama wantie ni Wan wan jowinjo, to wanyalo Wan- ng'eyo gima ng'ano wacho yani wan translator Luo land. Bas.
wawinjo to wawacho wanyalo lokonu
kori mubungeno nokwayo wach moro mani ng'eni ne en e parliament we were not we, we were not you know we are not wa- that word parliament andiko a, a put down yeah? Parliament. a not down parliament p pi Ah, wawe p noromo dhi nyiswa ni parliament jomos ok osomo ok ndik ne words mang'eny okay. yeah.
pi Pa- eh? pi Parliament. Pal P stand for Parliament.
and uh, M stand for mbunge. Bunge. Mbunge. Mbunge. Yeah. Mbunge. Koro K wabiro wacho ni Kasipul kata Kabo Kabondo. Kabondo KK. Koro mbunge ni nowuoyo kane wacho kama ma gima koro nokwa government. Iwinjo nokwa government kowacho nang'o? Yaani kwa government kowacho niya, tafadhali serikal Eh. wakwaya kwaya gi muolo gi tok moyuo ma koro waloko ni gi dholuo waloko ni nyaka de man dala Kora mondo kendo. winyi mu bunge mari monyicho yiero gima nokoro kwaye parliament Kora kendo. kar mondo dhi gi agenda maniyawa oduma wan korwa ok chiegi wadwa ni mondo each and every month Eh. ukelnwa kata oduma mondo mi dala ka dala obed ni inyalo yudo o- gorogoro adi adek kata obi gi wach maniyawa gweng'wa Otuo. sani otuo ma bende kopo ni ji dhi e cho oboke rumo wabiro abiro me adwa ni mondo eh, eh, serikal opitisha na tisu Pepa. each and every evening tisu ariyo ariyo ariyo dala ka dala Dogo jo kamano paro maber. mano paro maber Ha? koro ne en ang'o ma nodhi godo e- e- e bu- e parliament kachako wacho Ondiega ni kochopi parliament Mm. to kwayo sirikal wach puodho. Wal ng'e ni iye ka ok wapandi. Ok wapandi.
Eh. Eh.
Ndi kanyo kuom. No wuoyo no okay, mano okay. Okay. Koro matiende niya Kasipul kabon, kata Kabondo Eh. MP Okwayo sirikal. kwayo wach eh, Headline obed kanyo no okwayo sirikal. kwayo asante asante note down. Ise ise no down. Yes.
Okwayo sirikal.
Eh. Ne en kodhi loka. Mm. To sirikal orang masilai ne. Hmm. Kech dhano thoro. Ok kata maslahi ne kende. Orangie maslahi mar jok manie ndege. Mare ga luora mare.
Eh. Ochako gi mare. Bas. Sirikal orang maslahi mare. Hmm. Ga luora mo ndege tinge go.
Eh.
Kech dhano thoro.
Tima.
Dhano to kuodho.
Ah? Ei ndege. Koro nokwayo wach achiel ni kopo ni sirikal nyalo kelo kata masin moro

igogo gi kama
yani okel mashin moro ma kata kopo ni tek kopo ni ok oloke into perfume eh to ochok muyagi Ochok ma muya. jok oyweyogi to to ti- kawo to ting' mos to odhi to dhi ote opuke e ginene Ginene. e choma ndege choma ndege Mm. mano ne mano mbungeu ma kk mano yiero obed ni en kabondo obed ni en kasipul we don't care but mano e gima nowacho koro ka ok kamano wan wasema wasetieko ka wanyiso ni piny karu toru gi mage e lak sechegi watemo nyiso ni kopo ni yiero tiyiero inside the box ah,